Mambuntil. Tahu lah pian mambuntil lah, mambuntil, mambuntil. Mambuntil itu artinya mairingi. Nah, nah orang nang lagi mesra-mesranya bisa juga diiringinya terus. Atau kan anak anak biasanya ini aja mana mambuntil terus aja. Coba pang bujur-bujur sana aja bakawanan.

lima kosakata ya Allah kan kayak apa tapi sebelumnya ulun hendak minta dukungan buhan pian tolong di subscribe akan dan like akan channel ulun han ya kah ya kah ya kah oke lanjut aja sanak lah supaya kada panjang lebar lagi yang pertama sanak lah mambuntil Tahu lah pian mambuntil lah, mambuntil, mambuntil. Mambuntil itu artinya mairingi, kan diiringinya tarus. Ini biasanya lah kananakan atau nang urang nang lagi mesra-mesranya bisa jua diiringinya tarus. Atau kananakan tu biasanya ngini ja mambuntil tarus ja. Coba pang bejauh-jauh sana ja bakawanan. Biasanya kaitu. Han, jadi mambuntil kalimat mambuntil ni jarang jarang jua digunakan kayak itu nah mungkin kada tapi tahu jua ya Allah buhan kita kita wahini Han jadi bila buhan pian nang katuju mairingi pasangannya tarus ya Allah katapi kawa tapisah pada katiak jua orang bahari ina nang basungkup di katiak tarus nah itu itu, itu ngarannya pian tu katuju mambuntil berarti Han oke dan sanak yang selanjutnya dan sanak lah

Ulun takuni artinya sakalinya penaon tu adalah artinya udik jadi kaya nang kita tu biasanya datang kampung ya kalo hanyar ka kota tatamu nang macam-macam lampu girap girap girap pina karamian ya kalo pina heboh saurangan nah itu ngarannya penaon rasanya kaya asiknya badua leh.

anu gilingan salawar ngitu nah gilingan salawar tuh terlalu terlalu menggiling wangai sarang wanyi pian tuh para kelihatan nang melihat nang supan sidin jua kelakuan mah sakti jua mang tuh hiih han paget kisah kita sampai di penoon tadi mungkin sidin tuh penoon ya lo penoon udik tetamu kampung mungkin lalu salawar teraju gulung tadi heeh

Itu, api ada nang kasarnya, kalo sajumbulit tu tahalus pang sadikit sanak lah, ada lagi nang takasar, sajampal tambuk, puas wala banar lah sajampal tambuk tu biasanya tu kadada kulihan jua sadikit-dikit, sajampal tambuk ja kadada dibabarinya ja, ha sajampal tambuk tu kaya apa ukurannya lah, kadar atau nang kada di apa di kadar akan tu barapa ka sakurnya barapa litar atau setangah litar atau barapa on atau barapa gram kaya kalo, hen ada

Hiih pas bagagayaan misalnya kadada parkuliahan napa-napa, hini pamalar banar ja sajujumpirit ja kada kawan mambari ja, han bisa jua ya kaitu. Haeh. Yang salanjutnya nomor empat sanak ai, bakenjot. Ham, kayapa bakenjot nih sanak? Bakenjot tahu lah pian bakenjot. Lain nuna gesek, mun nuna gesek pian nih pasti tahu, tapi mun bakenjot nih mungkin tahu jua pang pasti lah karena bakenjot ini masih banyak orang mamakai, bakenjot nih masih banyak orang mamakai lah setahu ulun kaitu nah. cuma um, kurang juga sudah kurang juga sudah kayaknya tertutupi lawan nuna gesek bang Hei, tapi bekenjut nih anu artinya tuh ya kalau anu apa ya mun bahenol kada sana kalau kalau bahenol tuh apa kalau bahenol tuh fisik ya kalau kalau bekenjut nih gerakan gerakan be, anu berjalan nah jalannya tuh kayak itik-itik Japun nah, kena ulun cariakan videonya kalau pin ada nah itu nah nang di muka nih bekenjut iyalah bekenjut lah menurut pin nggak apa nang di muka nih senang bekenjut kah ada kah Nah itu pian komentar aja, komentar aja di bawah apakah sidin tadi bakenjot atau kada katugari bakenjot. Nah jadi pian silakan silakan anu komentari sorang ja hehe. Hehe katuju pian ya kalo nang kaya itu ya kalo katuju ya kalo tatamu nah kita langsung langsung mencari ya kalo mencari nang mana nang ngaran kategori bakenjot tu garang heeh. Kalo pian tatamu yang tatamu tatamu nona gesek tu lagi hiih nona gesek nona gesek nona gesek nona gesek tahu garang dulu.

Lanji ja, kijil banar ngini ja han tu kawannya ja tu ya kalo biasanya tu kalo biasanya ja bahasa nang sudah langka tu tadangar kidas pada ada selain lanji lah atau pun kijil tu kidas tu lanji ja sebenarnya cuma sedikit ape lah sedikit mendayu-dayu lah modelnya heeh kita kada tapi anu ja pang kada tapi rancak banar jua mendangar orang-orang tuha bahari biasanya nang masih menggunakan kalimat kaya ini dan sanak ai. Jadi lah kayak inilah. Jadi ulun katuju biasanya tuh nah bila bejalanan tetamu orang-orang bahari itu pian. Jadi jadi apa yo pengetahuan tuh bertambah minimal tuh di bidang bahasa ya Allah. Apalagi sidin bekisah nang hidup masih itu di apa di masa penjajahan atau masa nang peperangan bahari. tu rame dan serak lah Iih, cuma kadang kada nyambung bang sidin tu bepandiran karena kan sudah faktor usia tu biasanya pendengaran, penglihatan ya Allah tu bekurang cuma rame gih pian mendengarkan kisah-kisah orang tuha bahari tu kisah kerajaan kaya ini kaya ini walaupun didustai sidin ya Allah kita kada tahu jua tapi rame nya rame nya tu dan sana kaya menjadi referensi literatur bagi kita kaya itu nah hmm pian suah kaya itu lah. han jadilah silaturahmi pang nah iyanya dulu lah jadi kita tahu bakakenalan ikam cucu si anu kah sidin ikam buyutnya si anu kah sidin han tahu sidin kalo dari dari kawitan kita padatuan kita tahu sidin ih han itu jadi untungnya ya kalo basilaturahmi selain manambah rejeki ya kalo kaluar banyu teh ya kah atau banyu kopi. Katujunya kita ya kalo nambah wawasan dah sana kah, jadi jangan supan ba bakawanan atau ba apa baelang-elang lawan nang tuha-tuha di kampung tu jangan, jangan supan pian apalagi lah ni saran ulun haja pribadi ja pang mun pian bajalanan ka suatu daerah atau suatu tempat ketu nah naiki dulu nang tuha-tuha kampung lo bahasa wahini tu tokoh-tokohnya lah han tu baelang pian baelang tu lo baik kan manganalkan diri apa maksud datang ka sini ya kalo hihi. Nah bagus banar kaya itu, apalagi baelang pian lah mambawa pinduduk, baelang mambawa kalo urang bahari kan mambawa gula ya kalo mambawa minyak gas kalo wahini kada usah pian mambawa anu ja amplop kaya nah baisi ya kalo nah itu bagus lagi dan sana kaya nah artinya kan nda tulak apa baelang lawan urang tu kada tangan sapuluh bagus banar bagus banar.